Rach manadi niya. Awi to sani ok gina ni. Ok ber. But we fine. And fine. Jodi poko dawo ni muni liye. Ah. Konyam dawo baba na. Eh? Dake desa desa. Eh, mon be tij gi tek. Ondiek. Ah. Wa wa nyisi gimoro ka ora ber. Eh? Inano, gimoro amora matimre e bwo piny ni. Gimoro amora matimre e piny mwadak e piny ma mwalo kan. En, en gi chanzo. En gi chanzo. So weche mag mon gi chwo. Eh. Tek. wach dhako gi ng'ama dichuo tek tek seriously kidwa dak life maber eh weri wach dhako ha eh? weri wach dhako tiwe no to en midak kod sie pa paulo mondiki bible mm. paulo notemo paulo achiel mane muma mineno no otemo eh mach no wange ba bor ringo ngwech kwanza dhako no wange ke mach ah, ah eh. to ngwech no matek ndowa eh bor ringo ngwech mudhi ondiko muma odhi ondiko muma bang Paulo koro ndiko Paulo koro wuoyo. Ndiko ne jo-Korintho koso ndiko ne? Ok ang'eyo ng'ama nowuoyogo lakini eh. Paulo nowuoyo. Yes. Paulo wacho na abed un. Dabed un. Eh? Eh? To dakatemo. Dakutemo to. Kendo. Eh. To mak mana the big question. Eh. Mak mana. Mak mana. Riwruok ondiek. Eh? Ineno thelo ma seche moko iwinjo ka deli chapino. Mm. Mano kende e gima ne Paulo owewago. Sama dindi chapine. Mano kende. Eh. Paulo ne ok owacho nani gino ber. Ah ah. Eh. Mak mana. Ringruok nyalo dwaro mano kende hmm? which means ni chuny onge ndoa ba chuny onge ndoa ah chuny onge ndoa ringruok kata eh. mana pasare mineno yalo mumani eh. ok ni chunygi ni ndoa mm. telo margi ringruok aketucho kama keloro awinji bishop bwana onge gimoro amora in just chakre kawuono in bishop bana eh? in bishop bishop okende ano ni idhi kode weche muma bwana an ateri muma mm. ok awacha wacha an kwani an andiko muma an ok onyuola doka gini dhano somo mm, yesu bende ok okendo eh to nang'o Ndio tubing'e kwa. Koro ke kela kela kori bi kwecho manango. Pano neno ni samoro kali no kendi. Bwana doneno matek. Okay. Nikech onge saa mane Yesu nyalo biro go ni koro dwa yalo to kowe pesa kuma yot. Mm. Mano mama cho hinye. Ha? Ah, mama cho hinye ba. oyalo to sechego ah. gima idwa chamo ot bende opogobende ni wiye eh? emomiyo nineno ka jawar mm. otiyo gi wach paulo mm. bae nokwongo lamo nyasaye mondo dende otho dende owuon ah, yesu nok thel ah, en koro neneno nomol dende otho thudhno ee eh, to miwa mineno ka ng'ama bwach mm. ero dak ndalo mang'eny be gima chando wiye onge Ng'ama kendo dende ber seriously. Makata in sani ka Nyasaye nyalo keti na lwati kore lama lama Nyasaye ni jawar. Gombo mare tieki. Mm. Bani dhi chiwo maber kendo gi smart bwana. Itede tede chiebi moro. Umacho gino be ma kora penye ni koro e e. Agin ka yudo koro litni. Ha? Dari koro kata ki ah. nano nyadende mo wach kata niya. you you you glint when you see see baba ah onge eh ah onge ina ina no mol yani ni gima ni baba ni mago weche mag muma mano bisop eh ing'eyo eh. ne dhano tiyo tiyo e piny ni kapo ni muma nyalo ongosa yi mm. ondiek bane na fine bro paulo ema ywak paulo to ywak eh to yesu chopo kare koro wach ne wawe nang'o bwana ok onego bed ni ng'ato mm. kaber mm. mak mana ni ringruok marwa manyap ma ing'e ni koro puonj ee eh. mak mana ringruok marwa manyap mm. emomiyo seche moko wacho ni yawa wabede gi ng'etna but chuny onge kanyo ringruok to koro mondika muma ni dhi unyuol upong'o piny chaya koro wadhi nyuol gi ng'a nondike nang'o dhi unyuol upong'o piny ni ne nyasaye no demonstrate eh? kaka idhi time tidhi pong'o piny nang'o ana nitie weche mopondi muma we somo muma sano eh? muma ok isom sano muma som deep deep nitie weche mopondi eh. ok ni kowach ni aya nalwach dhi nyuol To inisema kwa mna ngati nkole hapana. Eh.